Ew ji we dewam dike, hefteyekî deh roj dikeve ortê. Avcî Amed jî cotekî solê Hesin dike, Nigê xwe divê ez ê lê bigerim çwertê van sola qetiyan yan ez ê bimrim yan ez ê jina xwe bibînim. Yan ez ê jina xwe bibînim. Evayê te Avcî Amed tê bû şerî ve derdikeve. Wata tê bû şerî ve derd keve tê ser kaniyê dest û rûyê xwe tişo avê dixwe serê xwe bilind dike fotafê dibîne axînekî kûr dikişîne xûn ji qirkê dike. Wata kî radibe bi rê keve polîs dibê were paşa te dixwaze. Yaw divê derdê min nebesî min e kula min nebesî min e paşa min şer dike dibê were zêde qise neke were paşa te dixwaze em nizanin. Xwedî awcê heme derda tî min. Nezetkê mêrê wî. Mêrê wî law dibê biya ji têkin odekî roj sê dana yêmekê wî ji bidinê. Yêmeyê de paşa baqil bîye. Hêzik zane tişkî tê de hebîye war bê îfade kêr kiriye. Dibê roj sê dana yêmek bidin wî jî Heta rûna mahkeme û belû bû ez zana mahkeme. Heftekî wer dewam dikin Avcı Ahmed dimîne rûkî êvarê telal de gazîkirin dibê sibê şer gid sera min de top dibe û mahkema girtiya. Mahkema girtiya heye

Divê law kitabek de ber xwe divê law min derew bikin. Ez zanim. Ez zanim we derew kiriye. Hûnê rast bêjin. Weta we derew ki serê we çû. Serê we jê. Bazirgan başiret bê te çima hat te jê re wergo. Divê we li paşayê me ez çiş te veşêrim çiş xwe dê. Hal û meselê min wê ez sêtedî a. El filan şerî hatim di ber bînakê ra derbas bûm. Di ber bînakê ra derbas bûm, nalîn dihat wata min mêze kir. Eva fîzika di nav xûnê de mewjî bû, min jî avê tayê bergîrê bir, sax kir, bazirganê xwe gil lê xerç kir. En son êvarê mijara guhê di telxwe ma dikim. Jinikê fendekî wer li serê min çêkir, min kir banyoyê, av li min kir, ez bêheş bûm. Saplî li nav serê min xist, ez xeritîm, min çavê xwe vekir, siveyê ne jinikê ne kes e. Loma min axin kişand.

adayekî got herin çil heb qamişî bînin qamişê kî dirêj be ez wî digirim got em ev çû me qamiş da ber hev kîjan dirêjê me wî avêtê yekî din me wî avêtê yekî din saeta gemî hat gemî rabû em giman li adê eşeyê me ji gid gemîyê de çûn Ged gemî ra çû ew qîz dika çere bû ya mêrikî salix da ew qîz ka. Guve ji rastî. Hûn ji lê rûnê. Gazî wan personelê gemî kir. Gula û weş min jê pirs bû. Paşa bê wele çi em wan tucar ra bi hev ra bû. Dibê wata ki tucar dike adê da man îja me bû. Mi ku ji min re wî ku ji min re wî ku ji min re. Pîskî ku law hûn min nake çelqet. Her in avî şerî. Çil heb qîzî bînin. Qîzê wê şerî yek ji min re meselekî bêje. Mesela qîza kî xweşî me re zû dikin. Em naber gemî nakerin. Qîzê xelkî biriye. Qîzê xelkî biriye xelk qîzê xwe ji me dixwaze. Ew qîz ka bêdibî. Divê lêla û xwedê tevkuje. Teş ma axin kişand xûn ji xirka te hat. Paşa divê wele E rast bi, ez dê re bikim tu zanî. Çerg ona dibêjin jina min bîye. Bazirgan başî çer dibêje jina min bîye. Birîndar li ber bîna sê qat girtiye, aniye çerg ona sala didin jina min bîye. Êpekê dibê law tahatî ber derê xwe koxê te koxê qaza bû koxê diya te bîna sey qat şûnê da bû te ne ku eva bîna ji ku hatî ku Ev ma hat girin beşera ma hat girêdan mektûb ji min re layê paşê li ser navê pîra diya min mektûb ji min re şand Ku durûmeke ava heye teye. Wî sandiqê şandiye qîzek jê derketiye temamî tane û tolixê şer li derê me ne. Hêfekê divê law kurê kerî. Te ne ku balteçî li ber derê jinkakî feyla boza da be balteçiya de ber derê xwe. Te balteçî li ber derê û heta îzin neda te e, nehiştin tu bikevî hundir. Divê ez duşîmiş nebûm. Şeytan hem şeytan mı xapa hem jî bela hêrsê heşi serî min çûbû ez farqinde ne. Divê te ji rast bû. Divê te ji rast bû ya waşka papaxê xwe ji serê xwe datîne ha gulî û dikevin. Divê wele Eva mêrka mêrê min e, ew xîzik ez im. Ew xîzik ez im, divê eger hûn min bi pa mêrê min paşatî qebûl bikin, em ê ji wan re çend sal e disa paşatiyê bikin, hûn qebûl nakin, wele Em per û welatê xwe. Em per û welatê xwe heyeta wî dibê ya û jinekî mîna te wata viya bi mêranî qebûl dike. Em li ser serê xwe paşatî wî qebûl dikin. Awca heme datî nişûna paşê paşa dibê polîsa re dibê herin gemî we li lîmanê girêdayê. Eşyayê van tucara çekê me teslîmê wan bikin têkil ser bidin wan. Ewan qîzana gi teslîmî wan personelê gemiyê bike divê hûn jî van qîzê xelkî bibin bidin wan. Çiqa mesrefê we jî bûne ji min re bêjin çiqa zerar li we ketiye ji xezînê dide wan. Wana gi birêd ke ew terin. û teze li wê derê radibe erebeyekî tevî çend heb polîsa dişîne bê herin pîrê bînin. Herin pîra diya avcî Ehmed ji şerî wî digirin tînin. Teze li wê derê çil rûj çil şevî daweta xwe û avcî Ehmedê xwe dike. û paşa tiyê dewam dike Awcî Ehmed. Divê paşa Awcî Ehmed çi qal jina xwe poşman bû, en son divê çû jina xwe dî. Divê tu daha min nabînî. Divê law daha ne îşevî bextiyar nebin. Heta sivî paşê bextiyar paşê bextiyar bibin. Ve sibe cardinê celat tê celat tên dibên e, bextiyar rakin em dibin serî bextiyar ra dibe. Dibê paşa mervek heye û çiqal e, Jina xwe poşman bû. Tu yê heft va qal min poşman bî ew jina xwe dîsa didî. Tu daha min nabînî. Law dibê te îro ji bextiyar nebe bi rejmara mesela. Wî merivî jî bêje paşê Paşê bêj bibin. Paşê bibin. Evayê te dibê paşa merve keye bû. Navê Adila. Xwara nav şer da dixebitî, diçû da Çi şeva dike pêş xwe re dixebitî lê Sûrî wî ji xwe bû pere pê re nedima. Rokî pere bazarekî tê de ev tên firotan, kole tên firotan, mêze dike qîzekî destê wan de difiroşin divê fiyeta wî du zêr e. Fiyeta vî qîzikê du zêr e. Abdullah destê xwe dike cêba xwe qîzi bi wer bede we meriv kêmiş nakê lê mêze. Destê xwe dike cêba xwe mêze dike du zêrê wî hene. Mêze dike du zêrê wî hene wele divê ji xwe vêw bikirin. Ez ji xwe re vêw bikirin dide du zêrê xwe dide û qîskî digre tîne. Fiskê digre tîne ma re xwe fiskê divere û û daeta xwe dike û fizik rûkije bi evdile qe herî te tune qe o zêrekî te tune divê wele he zêrekî min. Divê here ji min re filan ta filan ta renga dibê divê here bî. Heva here jê re ta û ew ê tîne Pirsgir çê dike, pêşgira çê dike. Pê şeş heft pêşgira çê dike. Dibê avan pêşgira bibe tekê wan deh zera kêmtir nebî. Tu deh zera kêmtir bî tu dixapî. E aqila wata ki pêşgira tîne çarşûyê millet ji destê her direvîne. Millet ji destê her direvîne wan pêşgirê xwe difroşe. Wer hasil dewam dike royê pênce zêrî tîne. Pênc pêncgîra dibe difiroşe, êvarê qîzik dest pê dike, sibê re pênc hevê din hazir dike, wana dibe difiroşe, eyn wer dewam dike. Evdila sandiqekî da têne tijî dike zêr. Tijî dike zêr. Rokî.